This is midweek sermon by Mr. Chifaro TR. Ndi khou ḓa kha vhone ṋamusi matshiloni haya ndo fariswa mulaedza u no bva kha bugu ya mishumo ya vhaapostola chapter 12 u thoma kha 5 u swika kha 10 ri sathu vhuya ra dzhena ngomu vhudzivhani ya mafhungo haya ndi khou tama u thoma ngo ita thabelo mudzimu wanga ndi khou rabelela mulaedza hoyu we vhone vha mpha ṋamusi nga matsheloni ndi khou rabela ndi tshi ri khotsi vha ṱaḓuluhu fhungo ḽavho ḽa vulwa i ḽi vha vhutshilo kha riṋe hupfi ndi denzhe ḽa milenzhe yashu ḽi a ṱalifhisa vhona vhala vha sa ḓivhi ri khou humbela u ṱalifhisiwa khotsi vha ṱaḓulu nga tshifhinga itshi ri vhe vhaiti vha zwine fhungo ḽau ḽa amba ndi khou rabelela muthilisi muṅwe na muṅwe ano khou mpfha nga matsheloni a ya ḓuvha ḽa ṋamusi ndi khou mu humbetshela tshilidzi tshi no bva kha vhone vha re mudzimu khotsi uri kha vha musedze vho tshifhaṱuwo tshavho tshotsha khou rabela vhone khotsi vha ṱaḓulu matsheloni a ya nga dzina ḽa yesu khristo in jesus name amen Bivhili ya Mudzimu i ri misi iyo khosi Herode a vhofha vhaṅwe vha tshivhidzo uri a vha pfise vhuṱungu uri a vha pfise vhuṱungu Bivhili ya Mudzimu ri a vhulaya Yakobo mukomana wa Yohane nga banga a vhona zwi tshi takadza vhayuda a fara na Petro nṋe ndi khou nyanga u amba na vhone ṋamusi nga matsheloni dzinani ḽa yesu khristo nga mafhungo haya a no wanala kha bugu ya mishumo ya vhaapostola chapter 12 verse 5 ya ri huno petro a dzula o vhoxwa khothoni huno petro a dzula o vhoxwa khothoni vhakhetho vha mudzimu hafha ri khou vhona petro o no khou dzula o vhoxwa khothoni khothoni ndi fhethu hu sa takadziho na luthihi vhone vha dzhena khothoni kuḽele kwavho ku ya shanduka a vha tsha ḽa nga nḓila ine vhone vha tama u ḽa ngayo vhone vha dzhena khothoni kueḓelele kwavho ku ya shanduka a vha tsha eḓela nga nḓila ine vhone vha fanela u eḓela ngayo tshiṅwe na tshiṅwe tshavho tshi a shanduka nahone vha vho tshi ita nga nḓila yo kombetshedziwa nga nḓila yo vhavha ndi khou nyanga u amba ṋamusi na vhone uri hu na vhathu vhanzhi vha no nga petro vhane vhone vha vhaḓivha vha re khothoni vho fariwaho hu si na tshe vha tshinya dzina ḽa yesu khristo wa nazareta kha ri rameni roṱhe dzinani ḽa yesu bivhili ya mudzimu ya ri huno petro a dzula o vhohwa khothoni tshivhidzo tshone tsha dzula tshi tshi mu rabelela ha mudzimu thabelo sa tumuwi ndi khou tama u ḓa kha vhone na vhatendi havha vha tshivhidzo itshi vha ḓivha vhatendi nṋe ndi a vha funa ndo vha ndi tshi nga ri nṋe sa vhatendi vha tshivhidzo tsha ṋamusi ro vha ro funa ri tshi tshila sa vha vhatendi haleluya havha vhatendi vha ri vhona uri petro o valeliwa vha ri vhona uri muṅwe nga riṋe o valeliwa khothoni vha ḓivha havha vhatendi bivhili ya mudzimu iri vha mu rabelela thabelo i sa tumuwi vhaḓi vha ri tovha na vhuṱanzi uri na riṋe ri no khou tshila ṋamusi ri na khonani dzashu dzi re khothoni ri na vhafunwa vhashu vha re khothoni ri na vhane ra kereka navho vha re khothoni dza vhutshilo vhone vhaṅwe vha zwi ḓivha uri vha khothoni nga maṱungu vhone vhaṅwe vha zwi ḓivha uri vha khothoni miṱani yavho zwithu a zwi khou tshimbila vhone vha zwi ḓivha uri vhaṅwe vha khothoni nga nṱhani uri vhana vhavho a vha khou tshilisa zwone vhone vha ya zwi ḓivha uri vha khothoni ngauri muḓini wa vha u na zwo ula madzuloni yo ri vhone vha itaho zwo itaho nga tshivhidzo hetshi nṋe ri wana vhone vha tshi lidza lufhalafhala haleluya glory must be given to god in jesus name haleluya khonani yavho ya tsini tsini ane vha dzula nae gerekini vha tou vha na vhuṱanzi uri khothoni khonani ya vhane vha ya vha tshi lwa na itie ane vha mufuna vha ya zwi ḓivha uri khotho mara zwino mmangadza ndi zwa uri vhone a vha ite zwino itwa nga tshivhidzo itshi haleluya glory must be given to god in jesus name vhone vha ya mmangadza na vha mutendi dena a sa fani na vha vha tshivhidzo itshi mutendi ano dzhia zwiphiri zwa khonani yawe ri khotho a ya zwi anḓadza nnḓa shangoni vha vhona vhatendi vhararu vho kuvhangana vha tshi swika thene vha tshi khou amba mukereke nga vhone vha mu sola vha mu sola vha mu sola vha fhedza vha mu anea vha mu sola vha fhedza vha vhuya na vha vhudza na vhannḓa vha sa dzheniyo kereke vha ḓivha na vhone vha mutendi ḓela vhone vha mutendi itana vha a ḓivha mathada no khou itea afho muḓini ndi vhone vho vhudziwa nga u fulufheliwa mara vhone ngauri a vha mutendi wa vhukuma a vha ngi fhano miraḓo ya itshi tshiphidzo ye vha ḓivha uri peter o valeliwa khotho ende o valeliwa a sina mulandu havha vhathu a vho ngo ya shangoni vha ṱwa vha tshi vhidzela vha tshi ri o fariwa zwo mu nyelisa nahone zwo mu nyelisa o vha a tshi ḓiitisa araro havha vha dzhena nḓuni vha vha vhidzelela mudzimu vha khetho vha mudzimu arali vha vhala yeremia 29 hey u thoma kha 12 13 14 bivhili ya mudzimu yari ni ḓo mbidza na ya na nthabela nṋe nda ni pfa ni ḓo nṱoḓa na ngwana ngauri ni ḓo vha no nṱoḓa nga mbilu dzaṋu dzoṱhe a thi nga hani u waniwa nga inwi yehova u ralo vha ḓivha heyi assurance ya mudzimu a ri fha riṋe ri khou i shumisa nga nḓila i si yone u nga ri ṋamusi nga ḽa vhuraru ei ḽa dzi wani dza april vhone vha nga shanduka kuitele kwa zwithu zwavho mani vha ri musi muṅwe khakhathini musi muṅwe khomboni vhone vha mu ṱavhela mukhosi ya mudzimu mudzimu ya thetshelesa vha ḓivha ri na maanḓa mudzimu a ri ṋea hone mara maanḓa one ri a shumisa nga nḓila ine mudzimu a si a fune na vhone vha thoma mutendi itana vhane vha tovha mutende itela vhane vha balelwa u rabelela muṅwe ngavho vha balelwa u rabelela muṱa wa khonani yavho vha balelwa u rabelisa muṱa wa mushikerekisani ngavho vhone vho to ima vha khou musola ungari vha nga vula dzhasi ḽe vha ambara mani vho ambara ḽi zwone kha vha ḓo pfura itea mini bivhili ya mudzimu iri kha seven hu no vhona murungo wa mudzimu a ḓa tshedza tsha vhone tshela nnḓu yeneyi murungu a vusa petro nga wa murwa lurumbu a ri ṱavhanya u vuwe hu no ngeḓane dza bva zwanḓani zwawe dza wela fhasi haleluya vhone we vha na maanḓa khavho mani vha na maanḓa u vhidza zwisio zwa vha hone hoyo khonani yavho ṱangana na mathada vhone vha nga mu rabelela hei vha na tshe tshigwada tsha vhathu vhane vha khou tshi shumisa u sola vhaṅwe vhone vha nga mu rabela heloyo muthu haya mathada awa haya mathada a vha kule naye vhana vhawe vha shanduka muṱo wawe wa vha wavhuḓi arali vhone vho ḓivhudza u tshila sa mutendi wa tshi tshivhidzo na vhone vha mutendi wa tshivhidzo tshifhio vhone vha khou rabela zwa herode vhone vha mutendi wa tshivhidzo tsha peter na vhone vha mutendi wa tshivhidzo tsha nnyela halleluya ane a takalela musi vhaṅwe vha tshi khou pfa vhuṱungu bivhili ya mudzimu iri herode a ri u ita zwi a ita zwone a vhona upfi a vhona vhayuda vha tshi takala nga zwine a khou ita zwone na vhone vha khou takadza vhathu nga zwine vha khou ita zwone u nga ri va nga shanduka mani vona halleluya va shanduka luambo va ri u dzhena nḓuni vha litsha u vhala vhala vha ḓivha vhathu vha khou renga na dzi free minutes ya vhuya ya fhela a renga na iṅwe a khou nyaga u sola mukereke ngaye a khou nyaga u sola ṅwana wa miyawe a khou nyaga u sola mudzulatsini halleluya vhone na vha gai na kha vha ḓo vha mutenda na u takula dzina ḽa mudzimu nṱha mani vhone vha na maanḓa bivhili ya mudzimu ri havha vhathu vho rurabela murungo wa mudzimu wavha ya general ha vha na tshedza kha vha ḓo rabela muḓini wa khonani yavho vhe na tshedza mani kha vha ḓo litsho ṱwa vha khou nyefula khonani yavho kha vha ḓo litsho ṱwa vha khou nyefula mukerekisani nga vhone kha vha ḓo litsho ṱwa vha khou sola mani kha vha ḓo litsha hezwi zwithu vha dzhie maanḓa mudzimu wa vha ṋea o shandukisa nyimele mmbi ya vha mbuya vha gai vhanna na vhafumakadzi ṋamusi vha sa imi khoneni vha tshi khou sola vhathu vha sa imi khoneni vha tshi khou kwashekanya vhathu vhone vha ḓivha na zwe dzinḓuni dza vhathu ei halleluya vha wana vhone vha tshi vho ri ha vha ḓivha ha vha muṱani hoyu vhomme vha eḓela nga ngei vho khotse vha eḓela nga ngei ha vha muṱani hoyu muṅwe na muṅwe ḽa zwawe na vhone vha tou vha muporofita na vha vhona na zwa ngomu ha dzimbondo na kha vha ḓo shanduka tshifhinga tsho senovhela u pfufhi vhana hoyu mulaedza ndi wo khaidza nṋe na vhone uri kha ri shanduke ri vhe vhatendi vha vhukuma glory must be given to god in jesus name verse 8 biblia mudzimu ya ri muruṅwa a ri ambara u pfunele zwienda petro a ralo muruṅwa a ri fuka nguvho yawo u ntevhela huno petro a bva a tshi tevhela muruṅwa a sa ṱalukanyi zwa uri zwine muruṅwa a khou mu ita zwi hone na ngoho o vha a tshi ri ndi bonoge ni a ḽi vhona vha fhira vhalindi vha u thoma na vhala vhaṅwe vha swika votini ḽa tsimbi ḽi so muḓini ḽone ḽa vulea nga ḽoṱhe vha bva vha tshimbila nga muṅwe mukoto muruṅwa ngo mu ṱutshela haleluya hei arali vhone vha ṱavha mukhosi mavothi a tsimbi a vulea glory must be given to god in jesus name kha vha ḓo ṋea tshifhinga tsho rabelela vhaṅwe vha re khothoni kha vha ḓo ṋea tshifhinga tsho rabelela vhaṅwe vho tsikwaho nga malwadze kha vha ḓo ḓi ṋea tshifhinga tsho rabelela miṱa i si na vhutshilo kha vha ḓo ḓi ṋea tshifhinga tsho rabelela miṱa ine vhana vha khou tshilisa zwone vha litsho vha vho wana tsho amba mani

Glory must be given to God in Jesus name. Vadiva, hey thabelo yo rabelela vhaṅwe vhathu. Hey rabelo ya tshivhidzo ndi a i funa man. Vhatendi vha ṋamusi a vha iti hezwi zwithu. Vha tou dzula vha sola. Vha tou dzula vha kherukanya. Vha tou dzula vha ṱhukukanya. Vha ṱhukukanya vha ṱhukukanya na vhafunzi. Vha ṱhukukanya vha ṱhukukanya na vhomme. Vha ṱhukukanya vha ṱhukukanya. Hallelujah. Hafha a hu ngo dzula ndi tshivhidzo. tsho tsho vhona muṅwe ngawo o ṱangana a khotho eh, vha dzula fhasi vha humbula u rabela mudzimu vhono tshila na ndi khori vhakhetho vha mudzimu ṋamusi kha vha tshintshe tshuni ṋamusi kha vha tshintshe direction ndi zwone vha na khonani dzavho dzine vha sola nadzo vha pfa mutendi o tou dzula tshiri na nde navho joyce ndo farwa nga tshisolo vha ḓivha miswa zwe vha si yone glory must be given to god in jesus name miswaswo yavho a si yone u nga ri u bva ṋamusi vha nga laṱa ye mishumo yavho ine vha khou ita yone i sa sakakulelo dzina ḽa mudzimu nṱha vha lila na vha lila vha pfela vhuṱungu vho no khou pfa vhuṱungu vha lila na vha no khou lwala halleluya vhone vhathu ri khou tshila kha tshifhinga tsha coronavirus vhaṅwe vha ḓo vha ḓivha uri vha na vhulwadze vha a si mushumo wavho wenda vha tshi hasha shango ḽoṱhe vha ri hezwi vha tshi vhona vho tshi faro vha sa bvi nḓuni vha na coronavirus hezwi vha tshi vhona uḽa muṱa wo faleliwa nṋe ndi ya u fhano sendela tsini navho nahone vha enda vha tshi mobalaiza vhathu vha khetha vha mudzimu haleluya havha vhathu vho kavhiwaho nga vhulwadze hovhu ndi mushumo wa riṋe namusi uri ri hanefho hone ra vha hone ri vha ri rabelele maanḓa phodzo arali mudzimu o ruṅwa murungu wa khothoni o vhohwa petro na milenzhe sa koni tshithu mara murungu a mu vhofholola na riṋe we've got that power mudzimu vho ri ṋea haya maanḓa ori ri nga rabela mudzimu na musi nga matshiloni nyimele dza vhathu dza shanduka vho no khou nyaga mishumo vha i wana vho no khou nyaga phodzo vha i wana vho no khou nyaga mulalo vha u wana vhone vha naho maanḓa vha khou tou a shumisa nga nḓila i si yone u nga ri na musi vha nga bvula dzhasi ḽa zwisolo vha nga bvula dzhasi ḽo goḓa vha nga bvula dzhasi ḽo nyefula vha dzhena kha tshivhidzo hetshi tshitshavha tshi khou rabelela phaṱhuro tsha mu rabelela thabelo isa thumuwa vha ḓivha vha rabela nga matsheloni vha rabela nga masiari vha rabela nga madekholemeni vha vhudze hezwi vha tshi rabelela muṅwe na zwa vhana vhavho na zwa muṱani wavho na zwa muvhilini wavho zwi a shanduka baba nga dzina ḽa yesu khristo ndi khou rabelela muthetshelesi wa fhungo hili uri kha vha mu shandukise kuitele a vhone vhone sa mudzimu nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena wanga yesu khristo nṋe ndi khou vha rabela matshiloni haya ndi tshi ri murena kha vha ambe na muthetshelesi hoyo a shanduke zwine a khou ita zwone a nga namba a sala a si na khonani a sala u nambatela mudzimu vho no tshila u nga ri vha nga nanga muri wawe nga simbe a litsha zwitshele a litsha u renga freminete dza zwitshele a litsha u renga haleluya a vha ya tou takuwa namela thekhisi a tshi khou yo sola nṋe ndi khou ri vhakhetho vha mudzimu ri khou tama u nga tshivhidzo hetshi mudzimu wanga hetshi tshivhidzo tsha vha vhathu vho vha vha tshi ḓivha mushumo we vhavhidzeli wa vhona u nga ri na rine ri nga shanduka mani ra ri vhono kholila kha ri lile navho ri pfelevo vhaṅwe vhuṱungu ri vhe vha no kona u fara zwiphiri nga mbilu baba ndi khou vha rabela ndi tshi ri khotsi vha ṱaḓulu nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena jesu kristo na ri ri vhone kha vhahule rine ri ṱugubalisa vhana vha vhathu kho livhuwa khotsi vha ṱaḓulu ngauri vha mudzimu ono kona kho rabelela muthetshelese muṅwe na muṅwe khotsi vha ṱaḓulu kha vha ri ṋe tshifhinga tsho ri nṋa ri miraḓo ya tshivhidzo itshina kana ri miraḓo ya tshivhidzo tsha herode tsho vhulaya vhathu ri tshi takadza vhathu mudzimu wanga ndi kari ri nga zwi bvula ṋamusi ha madzhasi ra amba ro sola madzhasi o phrithendela mudzimu madzhasi o phrithendela vhathu ra bvula ri sumbedza lufuno lwa vhukuma lu sinaho tshimbevha ri kone u wana thendo kha mudzimu wono tshila uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ri tshi livhana khotsi vha ṱaḓulu vha ri hena ṱhae ya ṅwananga wo shuma ndo zwi vhona zwo lingana baba ndi khou rabela muthetshelesi muṅwe na muṅwe afha a pfa ile fhingo ṋamusi nga matsheloni uri kha vha mutonde murena vha mu ṋee vhutshilo vhuswa na mbilu ntswa na kuvhonele kuswa a vhe mushumeli wa murena mudzimu vhono tshila a vhe muraḓo wa kereke ya murena wa jesu kristo ino tshila nga nḓila ine vhone vha funa baba ndi khou hanedzana na mihumbulo ya muvhi sathane diabolo mihumbulo yo kwasha mihumbulo yo tshintsha vhaṅwe madzina mihumbulo yo sola mihumbulo yo sa fhaṱa vha vhanga dzina ḽa maanḓa nga murena wanga yesu kristo in jesus name i pray amen